Madame Margue, wat mécht d'CSV, wa si an der nächster Regierung ass? Wat ass Är éischt Prioritéit am Logement? Also wat mol ganz wichteg ass, ass einfach déi jonk Leit, déi wëlle kafen, ënnerstëtzen. Dat heescht, all déi Mesuren, sief et bëllegen Akt, sief et Zënsen, déi ee kann ofsetzen, an d'Lut setzen, sief et Mietkauf, déi ganz schnell op de Wee bréngen. D'Propositions de loi sinn do, mer mussen se also just ëmsetzen. Do dernieft, ass eppes wat awer mengen ech ganz wichteg ass, ass och fir eis d'Procéduren wierklech op de Leescht ze huelen. Mir hunn et gesot, et si verschidden Acteuren, et si verschidde Procéduren an et dauert ëmmer méi laang fir e Projet ze maachen. An notamment ee vun eise Solutiounen läit och dodranner, datt mer d'Naturschutzgesetz nach eng Kéier op de Leescht huelen, well mer einfach mierken, datt mer zu kontraproduktive Situatioune kommen, well u sech, wann een en Terrain am Bauperimeter huet, huet een all Intérêt drun, datt do näischt drop wiisst, well wann eppes drop wiisst, Da muss een herno nach all méiglech Etüde maachen, kompenséieren, well dat dann souzesoen als Biotop qualifiéiert gëtt. An dat ass fir eis einfach kontraproduktiv. Mir wëllen Natur op Zäit erlaben. Et ass dach vill méi flott, wann do e puer Joer kënnen Liewen entstoen, wéi wa mer dat total onméiglech maachen. Dat ass zum Beispill ee vun den Usätz, déi mer hätten, wa mer géingen d'Naturschutzgesetz op de Leescht huelen.
Här Linster, wat ass d'Prioritéit vun der DP, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Wann d'DP der nächster Regierung ugehéiert, da wäerte mir e super Logementsministère schafen, wou mer dann och e Logementsminister hunn, deen deen Numm och verdéngt, deen och déi néideg Kompetenzen huet, fir kënnen am Logement ze agéieren. Dat hu mer hautzestages leider net. Den Intérieur huet ganz vill Kompetenzen, notamment alles, wat eben de PAG, den Aménagement urbain, ugeet. Dann huet den Ëmweltministère huet eng ganz Rëtsch Kompetenzen. A voilà, doduerch, dass mer eben dee vun deem Accord tacite iwwerhaapt schwätzen, gesti mer eis an, dass d'Kommunikatioun tëschent deene verschiddene Verwaltungen aktuell net fonctionnéiert, doduerch vill Saache blockéiert sinn, laang daueren an eben och keng Décisiounen geholl ginn, well fir d'éischt eben sech ofgestëmmt muss ginn. Dofir de Superlogementsminister, dat ass dat Éischt, wat mir als DP géifen aféieren. Dat Zweet, wat mer nach géife maachen, dat ass de Biergerfong, fir dass mer séier kënnen Fonge mobiliséieren, déi mer dann an de Logement kënnen investéieren.
Här Linster, wat ass d'Prioritéit vun der DP, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Wann d'DP der nächster Regierung ugehéiert, da wäerte mir e super Logementsministère schafen, wou mer dann och e Logementsminister hunn, deen deen Numm och verdéngt, deen och déi néideg Kompetenzen huet, fir kënnen am Logement ze agéieren. Dat hu mer hautdesdages leider net. Den Interreg huet ganz vill Kompetenzen, notamment alles wat eben de PAG, den Aménagement urbain, ugeet. Dann huet den Ëmweltministère huet eng ganz Rëtsch Kompetenzen. A voilà, doduerch datt mer eben dee vun deem Accord tacite iwwerhaapt schwätzen, gesti mer eis an, datt d'Kommunikatioun tëschent deene verschiddene Verwaltungen aktuell, net fonctionnéiert, doduerch vill Saache blockéiert sinn, laang daueren an eben och keng Décisioune geholl ginn, well fir d'éischt ebe sech ofgestëmmt muss ginn. Dofir de Super-Logementsminister, dat ass dat Éischt, wat mir als DP géifen aféieren. Dat Zweet, wat mer nach géife maachen, dat ass de Biergerfong, fir datt mer séier kënnen Fonge mobiliséieren, déi mer dann an de Logement kënnen investéieren. Wéi vill Wunnenge missten an den nächste fënnef Joer gebaut ginn, fir datt Dir kënnt soen, et ass eng Réussite? Am Ganzen, jo. Ech hat jo virdrun gesot, datt am Fong de Statec, dem Statec no misste pro Joer 7.000 Wunnenge Gebaut ginn, fir datt mer genuch Wunnengen um Marché hätten. An der Reegel ginn ëm déi 3.500, 600 gebaut am Moment. Am Moment geet et natierlech elo liicht erof dës Joer. Dat heescht, wéi eng Zuel missten da gebaut ginn iwwer déi nächst fënnef Joer? Ja, déi sinn ech. Siwe mol 5000 gëtt hou an der Stad.
Dofir elo do meng allerlescht Fro ass. Wat ass Är éischt Ziel, Är éischt Prioritéit, wann Dir an der nächster Regierung sidd? Da convoquéiere mir de Logementsdësch, well ech mengen, dass et wierklech, ech hunn et virdrun probéiert ze erklären, dass wierklech wichteg, dass sech déi Concernéiert alleguerten échangéieren. An dorauser, do kënnen mer och eng ganz Partie vun deenen dringende Froe klären, déi am Moment nach op sinn. Mir hunn elo e puermol hei schonn d'Bail-loyersgesetz ugeschwat. Dat huet sécher keen zefriddegestallt, weder de Locataire nach de Proprietär oder den Investisseur. Do ass nach Verbesserungspotenzial. Dat kéint een op engem Logementsdësch Op Aenhéicht matenaner diskutéieren, grad esou wéi eng ganz Partie aner Proposen, déi haut am Raum stungen. Et ass richteg, et si vill Ideeën am Raum, mee et geet och drëms, dass mer eis enker zesummen, alleguerten déi Concernéiert, eens ginn, a wéi eng Richtung gi mer, an dass et net dauernd geet, et ass deem do seng Schold an et ass deem do seng Schold, well hei oder well do, de Stat ass ze lues, de Privaten ass ze giereg an d'Bank ass ze knéckeg. Mir kënnen dat ëmmer erëm widderhuelen, mee dat bréngt eis alles net weider. Elo, elo komme mer bäi eis allerlescht Fro. Eis allerlescht Fro, an Dir hutt alleguerten eng Minutt Zäit, fir drop ze äntweren. Här Fassbinder, wat ass fir d'ADR déi éischt Prioritéit, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Eng Mesure, wat wär Är éischt Prioritéit, wann Dir an der Regierung wäert. Mir hu méi wéi eng Prioritéit.
Ech weess, mee nëmmen eng.
Nëmmen eng.
Also wann ech elo esou analyséieren, gi ech emol kucken, fir datt mer esou séier wéi méiglech deene Leit, wéi ech virdru schonn erwähnt hunn, déi hir Zënsen net méi kënne rembourséieren, well dat explodéiert ass, datt mer eppes en place setzen, fir deene Leit ze hëllefen. Dat ass primordial, well wéi gesot, ech hunn all Dag Kontakt mat deene Leit. Do sinn der, déi déi kräischen, déi hu keen Auswee méi. Anerer, déi sinn um no um Burnout. An do sinn der esouguer, déi mir gesot hunn, déi déi Mordgedanken hu well se net méi erauskommen. Dat klëmmt, dat klëmmt, dat klëmmt. Den Zënssaz ass elo erëm an d'Lut gaangen, hallwe Prozent. A si si ginn, d'Politik reagéiert net. An do muss ee sech trauen, eppes en place ze setzen, wou e Wëllen ass, ass e Wee. Dat ass emol prioritär, wat mer do géife maachen. Ass d'Prioritéit fir déi gréng, wann Dir an der nächster Regierung wäert, an der Logementspolitik? Wat giff Der als éischt ëmsetzen? Ma dee Schwong, dee mer an d'Logementspolitik erabruucht hunn, mat där selwechter Determinatioun, mat deem selwechten Asaz vun deenen, déi d'Responsabilitéit hunn, ëmzesetzen, dofir gehéiert fir mech finanziellen Enjeu vill méi an d'Lut ze maachen vun der ëffentlecher Hand, d'partnerschaftlech Zesummenaarbecht, déi mer forcéiert hunn duerch Abberzuel vun Instrumenter, déi do sinn, Artikel 29 ass gesot ginn, de Pacte Logement ass gesot ginn, an et si bestëmmt nach Ideeën, déi mer zesumme kënnen développéieren, awer ëmmer, den Intérêt général ass fir mech nach ëmmer dee priméiert, wann ëffentlech Suen do drakommen. Mir brauche Mobiliséierung vu villen e Bauland. Fir mech ass eppes ze. Liewenswäert, liewenswäert Stied a Gemengen, wou mer d'Gréngs mat integréieren, zukunftssécher mat deene Wunnengen, déi mer gebaut hunn, dass se och an där Finalitéit bleiwen, abordabel an drëssensgerecht. An dofir, fir d'Gerechtegkeet domadder ofzeschléissen, d'Mietgesetz ass eppes, wat onbedéngt muss kommen, well do leide ganz vill Leit an dëser Gesellschaft.
Här Bleser, wat ass fir d'Piraten déi éischt Prioritéit déi Dir gifft ëmsetzen, wann Dir an der nächster Regierung wäert? Also, vue datt d'Logementskris ganz komplizéiert ass, a mir hunn déi lescht zéng Joer gesinn, datt och leider net weider komm ass mat ganz ville Mesuren, déi geholl gi sinn, fir et e bësse populistesch elo ze soen, mir maachen dat am Logement, wat eis grouss Prioritéit ass, endlech eng Steierreform ze maachen, eng gerecht Steierreform, andeem mer och de Mindestloun, keng Steier, also e Mindestloun gëtt net méi besteiert. Mir maachen nei Tranchen, dat heescht doduerch och gi Classes moyennes ginn och entlaascht. Ech war am Fong perséinlech ëmmer en Adept dovunner, datt een näischt soll fir näischt kréien an datt een ëmmer eng gewësse symbolesch Tax soll bezuelen. Mee ech sinn awer der Meenung, datt mer grad dat musse maachen och fir déi sozial schwaach ze entlaaschten, well mer mat all deene Mesuren am Logement och direkt näischt kënne maachen, musse mer mat der Steierpolitik eppes maachen, fir all de Leit ze hëllefen. Här Kox.